Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
Benny Mayengani the president loko va susiwa eka ntirhonkulu lowu nga ta va kona wa Limpopo Marula Festival lowu nga ta endliwa hi siku ro sungula ra Nyenyankulu kwala ka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu naswona wu ta endleriwa eImpala Park Stadium ePhalaborwa. Ku rhange ku huma phositara laha ku vonaka ku xiyimbeleri Benny Mayengani The President va ri kona eka ntirho lowuwani. Mi ta swi vona leswaku ri Benny Mayengani The President va rhambiwile eka ntirho lowuwani. Kasi ku tlhele ku huma yin'wanyana phositara leyi kombisaka leswaku ri Benny Mayengani The President a va ha ri kona eka ntirhonkulu. Mi ta swi vona leswaku ri lahawani Benny Mayengani The President a va ha ri kona. Se Benny Mayengani The President va kumeke va susiwa eka gigi leyiwani. naswona ku ve na gigi leyi nga endliwa hi Ravuntlhanu a ku ri siku ra makumembirhi-n'we ya n'hweti ya Nyenyenyani kwala ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntlhanu lowu ku nga ntirho wa ku va ku lulamiseriwa ntirho ku lowu nga ta va kona hi siku ro sungula ra Nyenyankulu. Se ku na nkandziyiso wa ka Munghana Lonene FM makomba-ndlela laha Benny Mahingani the President a va ri na Pat Khalanga va karhi va hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini va susiwile eka ntirho-kulu lowu nga ta va wu ri kona wa Limpopo Marula Festival nkandziyiso wa kona hi lowu. Pinoy, welcome to Dolova. ai ku swi dziki a hi swa valamja leswi valamja ku e hayi hi le ka mutondolova lonen family ku buleni na beni mayengane i tivitana president mayengane beni a hi vulavuleni na mi kona la ka ntirho lowu namuntlha um mi titwe njhani ku va mi kha mi kota ku vulavula na kumbe ku vulavula na vayingiseri lava va ri koho laha vanhu lava va ri koho ku ta kungela loko hi kha hi kongoma ka one march e ni titwe
ta sungula xo ta vayingiseri va mlfm exitichi xa hina exitichi xa mina um na khensa um botpet um ike na khensa kwaleni sivaka um ni titwe ni ri wa nkateko ku va ni ve un'wanyani wa ku va ni ve xiphemu xa ntlangu lowu um parade leyi um na vanhu va te hi xitalo mhm. ni titweni ri wa nkateko ku va ni ve xiphemu xa ntlangu lowu wa nyamutlha president mayingani wa vulavula se van'wani ve ri a ah, namuntlha mara laha ka posta hi n'wi voni ku endleka yini e, le ka sikunkulu hikokwalaho ka yini mi nga ri kona no le ka sikunkulu vakulukumba lava va ni komberini va ku eh, eh, president hi kombela munhu loyi a nga na crowd puller ha swi vona ku u na event yin'wanyana a joni hi same day ta va ni ri ka event yin'wanyani a hala midrand ya mahu Eh. se va ku a hi kombela ku hikuva swi va ku distance ya wehe ya joni na haleni i nge swi koti ku i compromise ku

a hi ri na vona laha hi vanhu vo tala hi swona na sweswi ha ri paradeni hi ta famba na meyara malachi hi parada eya ku ri bede ya vona hi va navelela siku ra vona ero velekiwa mm. hi va ri hi hlonipha va va ka mali akhensa makwami khensile swinene hlayisekani hi khensile ku va hi kota ku bula na n'wina ku dya ku engena ni khensile ni khensile aiki ni khensile munghana lonene vayingiseri va mlfm president mayingani u mi rhandza ngopfu ni khensa ku kurisiwa se ni na 16 years ni ka ni dominata xitsonga ni va na 23 years aka music industry na khensa a ni ta va mani handle ka n'wina na vaseketeri president mayingani wa vulavula khatsa khatsake beni mayingani the president va xi boxile xivangelokulu xa ku hikokwalaho ka yini va susiwini eka ntirhokulu wa marula festival ku yisiwa eka ntirho lowu nga endliwa hi siku ra vumakumembirhi yin'we eka n'hweti ya nyanyanyani kwala ka lembe ra magidi mbirhi makumembirhi ntlhanu loko a ku ri ntirho wa ku lulamisela ntirhokulu gig leyi va nga vulavula hi yona hi yona leyi hi nga ku yi voneni kwalano ya mahuhu leyi va nga kombisa leswaku yi kotlana na gig leya ya marula festival leswi leswi hala ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka dilolostro youtube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gasa okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela